Pryd sylweddolais di'n gyntaf dy fod yn cael trafferth hefo dy iechyd meddwl a sut oedd y ti'n teimlo? Pan o'n i tua 14 yn dechrau tygau ac o'n i just yn teimlo'n really unig, um, o'n i ddim yn fodlon siarad gyda hmm. neb mm. um, a nes i ddim siarad i neb am dros flwyddyn um, cyn deud wrth rhywun. Gyda pwy siaradais di am hyn yn gyntaf a sut oedd y sgwrs yna? Um, so, nes i siarad gyda Charline yn gyntaf. Oedd o'n hawdd i fi gallu siarad ar-lein yn lle wyneb yn wyneb. Ac oedd o just yn teimlo mor neis i gallu siarad am pob dim a deud pob dim ar ôl blwyddyn o cadw mm. i fi fy hun. So. Oeddech chi wedi helpu myfyrwyr a iechyd meddwl o'r blaen a sut oeddech chi'n bwriadu fy helpu i unwaith i mi ddweud wrthych chi? Dwi'n meddwl na ti oedd yn disgybl cyntaf yn dda. Yy dwi cofio un o diwrnode cyntaf i ni iste' o fewn i'n swyddfa fi hefo nodyn bach yn deutho fi sut i helpu ti os wt ti'n ca'l yym panic attacks ne' an- bo' ti'n teimlo'n anxious yndoedd? So o' 'na strategies yn fana i fi ddeutho ti be' i neud. Dwi'n meddwl pan nes i ddod ato fi go iawn wedyn dwi'n meddwl Wrach, o'n i bach yn nerfus achos yn meddwl, be dwi'n beth dwi'n deud beth anghywir wrth y te, um, ond dwi'n siŵr bod fi wedi deud beth anghywir wrth y weithio do. Um, a hefyd, ytha, ytha, beth sy'n fi'n neud o'n waith neu, ond hefyd, oedd o'n bach yn, oedd o'n neis achos o'n gwybod bod ti'n trystu fi a bod ti eisiau siarad hefo fi, ac oedd o'n deimlad da i rwy'n meddwl bod nhw'n gallu helpu hefyd. Just gwrando arno ti. Ie, yeah, ac ydw i ti ddeis i dod ti'n teimlo. Beth wnaeth y sbarduno di i estyn llaw a siarad yr hwyn yn yr ysgol pan oedd ti'n cael trafferth a dy iechyd meddwl? So, ar ôl i mi siarad i Childline, um, oedd nhw eisiau fi siarad i rhywun, o'n i angen mwy o help. Mm -hmm. Ac o'n i just mor isel, um, o'n i really angen deud wrth rhywun. Um, a so, nes i sgwennu pob dim lawr, cos oedd hynny'n hawdd i fi mm. i wneud. A wedyn, o'n i just angen y help yna, so oedd rhaid i fi ddeud wrth rhywun. Oedd.
A dwi'n cofio eitha pan o'n i'n gweithio fod ti, weithio pan o'n ti ddim yn teimlo bod ti'n gallu siarad efo fi, oedd o'n help mawr i'r ddwy yn eich, so ti'n sgwennu bob yeah. peth lawr i fi'n doedd, yeah. a wedyn weithio sy'n ni'n dod fewn i'n swyddfa neu rola ac o gynnau lythyr gen i ti. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd um, ffantastig i gyfathrebu hefo rwy'n fatha os ti angen help achos dydy pawb ddim yn gallu jyst siarad amdano fo nachdi? Ie weithia' ma'r geiria' jyst ddim yn dod allan... Ia. ...so ma' ma' ma'n hawdd sgwennu fe lawr. Yndi. A ma' hwnna'n andros o ffordd dda o ddod â dy deimlade allan a sut ti'n teimlo. Yndi.
Pa gyngor fyddech chi'n ei rhoi i athro neu aelod o staff pan fydden nhw'n siarad â myfyrwyr am eu iechyd meddwl? Yym dwi meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gwrando, peth pwysica yym bo' chi roid yr amser y disgybl. Peidio bwriadu. Um, a hefyd dangos bod chi yno fatha bod chi yno iddyn nhw. Hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig, dydyn ni ddim wastad yn gwybod yr atebion, um, a bod i, bod i bobl ddall yna, um, fatha peidio bod ofyn, achos weithio dwi'n meddwl bobl ofyn, fatha beth sy'n dweud y pethau'n hwyr, um, neu beth sy'n dweud y pethau'n waith. Just, fatha, dwi'n meddwl, bod, dwi'n gwybod, so ti'n gwybod y hyn wrach, um, just bod, bod ti'n cael siarad, a bod fi'n gwrando wrach, o hynna'n gweithio i ti'n dweud. Ie, yeah, oedd hynny'n gweithio'n rili really dda, ac yn aml o'n i ddim yn meindio os oeddech chi yn deud rhywbeth yn anghywir... Ie. ...oherwydd o'n i'n deall oedd o jyst yym oherwydd bo' chi ddim yn deall be'... Ie. ...yn union be' a ma' hynny'n iawn. Ie. Yym a jyst gwrando arno fi oedd... Ie. ...hynny'n helpu lot. Pa dri darn o gyngor fysa ti'n ei roi i rywun sy'n ga'l trafferth a iechyd meddwl? Yr un by- cyntaf fysa siarad i rhywun ond... M-hm. ...os 'di hynny'n sgwennu pethe lawr yym newch o yn y ffordd 'dach chi'n gwbod sut i neud hynny. Yr ail peth fysa edrych am gwybodaeth amdano fo yym ma' 'na lot o wybodaeth ar-lein yym i gallu helpu chi yn tra'n aros am gwasanaethau ag hefyd bod yn agored gyda'ch ffrindiau a a'r pobol o gwmpas chi os 'dach chi'n ca'l diwrnod drwg jyst deud hynny. Ie. Yym a ma'n iawn deud hynny. Yndi.
Achos ma' ffrindiau jys pobol mwya agos yn y... Ie. ...dy 'yn a

Bydd pawb ddim yn gwybod pob dim yn sef, ond mae yna wybodaeth allan yna os ydych chi eisiau dysgu amdano fo. Um, a wedyn, just siarad amdano fo, peidio bod ofyn siarad, siarad amdano, mae'n gwneud gymaint o wahaniaeth mm -hmm. ac yn agor i gallu, pobl gallu agor i fyny ydych chi.